Bydd rhai'n ei adnabod fel Stacey o'r gyfres boblogaeth Pobol y Cwm. Bydd eraill wedi'i gweld yn ddiweddar ar lwyfannau Cymru yn cyflwyno'r cymeriad Shirley Valentine. Bydd nifer yn gwrando arni ar Radio Cymru ar fore Sadwrn. Heddiw, rydyn ni'n estyn croeso cynnes iawn i'r actores, y cyflwynydd, y cynghorydd a'r gyfarwyddwraig Shelley Rees. Croeso cynnes iawn i ti aton ni heddiw, Shelley. Diolch!
Nawr, beth wnest ti ei lanharu ar gyfer y chweched dosbarth? Elli di esbonio rywfaint o dy gefndir, un o ba ran o'r Rondda wyt ti? Wi'n dod o bentre o'r enw Tonpentre, a fynna fi di byw erioed. Yym, fi'n un o dair, plentyn canol, a wedyn es i ysgol gynradd Gymraeg Ynys Wen yn Treorci. Es i ysgol uwchradd yn Rhydfelyn achos dyna'r dalgylch, ond wedyn nes i symud fel wedoch chi i Ysgol Gyfun Llanhari ar gyfer y chweched dosbarth. A wedyn, wyt ti o gefndir Cymraeg neu pam y bu i dy deulu ddewis addysg Gymraeg i ti? Reit, mae hwn yn gwestiwn ddiddorol. Nagw, fi ddim yn dod o deulu Gymraeg. Um, mam a dad ddim yn siarad Cymraeg. A wedyn, beth i gwyddodd oedd, pan oedd mam yn fach, Dim ond un ysgol gynradd oedd ar gael yn y Rhondda, sef Ysgol Gynradd Gymraeg Annis Wen, ond nôl bryd 'ny, o' ti mond yn gallu mynd 'na os oedd gyda ti riant yn siarad Cymraeg, ac oedd Mangaea Ty Cudd i ddim. Felly oedd rhaid i Mam fynd i ysgol Saesneg. Wedyn, naw mlynedd yn ddiweddarach pan gath 'i frawd, erbyn hynny oedd ail ysgol Gymraeg wedi agor, ac oedd mwy o lefydd, so ath 'yn wncwl Simon i, Ysgol Gymraeg Ynys Wen, a ma' Mam yn cofio gweld y cyfleoedd gath e trwy'r addysg Gymraeg, sef y gweithgareddau'r Urdd, a rygbi, a pherfformio'n gyffredinol, a ail iaith wrth gwrs. So nath 'yn fam i penderfynu, yn eitha ifanc, pan gaf fi blant, ma' nhw bendant yn mynd i ysgol Gymraeg, a dyna beth ddigwyddodd. Oeddet ti'n hoff o berfformio erioed, felly like pa glybiau 'nes ti pryd o' ti'n ifanc? Wel, O'n i'n blentyn eitha... Sa'n siŵr os taw drwg yw'r gair.
Siaradus. Siaradus, ie.
Yeah. Clown, bydden ni'n gweud wastad moyn neud i bobl i chwerthin. A fi'n credu bod hwnna'n dod o'r ffaith bod fi'n blentyn canol. So oedd yn chwaer i yn um, soprano, oedd hi'n lyco canu a pethau. Wedyn wrth gwrs oedd yn chwaer arall i hi, oedd y babi wedyn. Ac o'n i rhywle yn y canol, ddim cweit yn siŵr iawn le o'n i'n ffito mewn. A nath mam gu, odd hi'n arfer neud sioeau ag odd hi'n gantores, a pan o'n i'n saith oed nath mam gu gweutho'n fam, fi'n credu Nel efe les iddi hi fyn mewn i sioeau, pantomimes falle. A dyna be nes i, felly o'n i'n rhan o Rondda Theatre Group yn y Parc yn Dar yn Treorci, a y panto gynta nethon ni odd Cinderella. Ac yn 'y mhen i, o'n i'n meddwl mai fi oedd mynd i fod yn Cinderella, a wedyn o'n i'n hollol, hollol gutted i ffindo mas taw llygoden o'n i.
Llygoden da. Llygoden da, ie. Ond yn syth, wrth, o'n i wrth y modd gyda wneud ffrindiau newydd, bod ar y llwyfan, y gwisgoedd, y colur, y goleuadau, a mae, mae Theatr y Parc yn Dar mor special i fi o hyd, achos bob tro fi'n mynd na, fi wastad yn mynd nôl i y tro cyntaf fues i ar y llwyfan. Felly o'n i'n rhan o Amateur Dramatics tu fas i'r ysgol, um, gyda Ron the Theatre Group, o'n i hefyd gyda Spotlight Theatre Company, so pan o'n i bach yn hun wedyn o'n i'n neud sioe fel Oliver a Grease a West Side Story, a o'n i wrth y modd yn neud reina i gyd. A wedyn ges i gyfle um, i yym i fynd i rywbeth o'r enw HTV Drama Workshop. A beth oedd hwnnw oedd gweithgaredd yn Gaerdydd ar y penwythnos a le o' ti'n cael cyfleoedd wedyn i gael clyweliadau ar gyfer teledu weithiau, yym theatr ac yn y blaen. Yym yn ogystal â gweithdai drama. A erbyn bo' fi 'di mynd trwy'r broses o cael cyfweliad ac ail gyfweliad a cael cynnig mynd 'na Wnaethon nhw sylweddoli bo fi'n mynd i fod yn 16 o fewn deu fis, a'r cut off o'dd 16 oed. Felly wnaethon nhw weud, sdim pwynt i ti ddod am ddeu fis, o'n i'n, o, o'n i'n siomedig, ond newn ni gadw ti mewn golwg, newn ni gofio amdanot ti, cario mlan i neud drama tu fas i'r ysgol, a os deith rwbeth, os deith ryw glyweliad ar gyfer ryw broject ni'n meddwl bo ti'n iawn iddo fe, newn ni gysylltu. O'n i mor ypset ac o'n i byth yn meddwl bydden i'n clywed wrthyn nhw eto. Ond wedyn, rhyw wech mis yn ddiweddarach, falle dim dim hyd yn oed hynny, ges i... gath Mam galwad ffôn yn gofyn os bydden ni yn wneud cyfweliad ar gyfer yym drama Lwyfan oedd yn mynd i Lundain. Felly ath Mam a fi lawr i Coleg Cerdd a Drama yn Gaerdydd, cael y clyweliad, a ges i gynnig y rhan. Felly yym tra bo' fi'n neud yn Tŷ Gau, o'n i hefyd yn Llunden yn neud Drama Lwyfan, yym a wedyn nethon ni neud yym tua wech wthnos yn fynna fi'n credu, a wedyn dethon ni nôl i'r Sherman yn Gaerdydd i gwpla fe, tra bo' fi Hefyd yn trio adolygu.
Wyt ti'n neud rhyw fath o chwaraeon neu rhywbeth, neu wyt ti'n mynd i unrhyw cyfle? O, oh, no, yn chwaraeon oedd yn peth i, yn enwedig pan o'n i yn Rydfelen, o'n i'n neud lot o athletics, uh, o'n i'n gapten ar y tîm pilrhwyd, o'n i'n is-gapten ar y tîm hoci, um, ac o'n i wrth y modd, o'n i'n chwarae hoci, bont y pridd fyd uh, tu fas i'r ysgol. Pan o'n i'n nes i'r pobl y cwm, nes i ymuno'r tîm pil droed, fi oedd yr unig ferch na, ond um, o'n i'n o'n i wrth y modd yn neud chwaraeon. Ond mae'n rhyfedd achos pan ddes i i Llanhari ar gyfer y chweched, le yn Rydfelyn o'n i'n neud y drama tu fas i'r ysgol a neud chwaraeon yn yr ysgol, nath pethau newid yn gyfan gwbl man hyn. Nes i dechrau neud drama yn yr ysgol, ond nes... o'n i'n neud chwaraeon tu fas i'r ysgol, achos a bod yn onest, erbyn bod fi wedi cyrraedd man hyn yn y chweched dosbarth, oedd y tîm pêl-rwyd a'r tîm hoci wedi sefydlu. A er oedd yr athrawes yn trial gweithio fi, Dere, dere, dere i ymarfer, o'n i ddim isie sefyll ar draed neb oedd wedi bod yn y tîm 'na ers sbel. Felly nes i gadel y chwaraeon yn fan'na. Um, achos o'n i, o'n i newydd symud ysgol, o'n i ddim eisiau colli ffrindiau'n barod. yeah.
Fel sonais di, fe ddewisais ti symud i Lanhari ar gyfer y chweched. Wyt ti'n cofio dy ymweliad cyntaf ar ysgol? Ydw, fi'n cofio mam yn dod lawr â fi, a fi'n cofio uh, cefyd dros y bont, a um, cwrdd â Mister Peter Griffiths, oh! arwr, a wedyn yym nath e dangos ni rownd yr adeilad, yym a wedyn fi'n credu oedd hwnna ar y ddydd Gwener a wedyn o'n i'n dechrau 'ma ar y Dy' Llun. A eto nath Mister Griffiths cwrdd â ni a beth nath e ac o'n i oh o'n i mor mor nyrfys a o'n i'm yn nabod neb 'ma chwaith yym Felly beth nath fe odd, odd y byses yn cyrredd, a nath e ff- y person cynta, nath e weutho fi bod e bod e'n bwriadu neud n- bod n- bod e'n bwriadu neud e, wedodd e, person cynta o'r weched sy'n dod trw'r drws 'na, ti'n myn' off 'da nhw. A o'n i fel, o na na na plîs na na. A ta beth, dath y ferch 'ma o'r enw Karen mewn trw'r drws, a nath e alw ddi draw, nath e yym nath e weu' Karen, dyma Sheli, Sheli dyma car, cer â hi plîs i'r a dangos hi rownd. A dyna beth ddigwyddodd. Um, so oedd e bach yn, o, o'n i'n teimlo bod fi in at the deep end, ond fi'n credu taw fel yna yw'r, yw, oedd y ffordd orau, a ddyn check o mewn arno fi drwy'r amser, ond nes i'n ffrindiau'n go gloi yma, oedd hi'n, oedd hi just yn deimlad mor, mor gynnes, a, um, ac oedd e'n just yn teimlad hollol ddiarth i fi, o'n i wedi gadael yn ffrindiau i gyd tu ôl, o'n i'n siŵr iawn ynglyn â drama, chwaraeon a hwnna i gyd, A ges i'n nghroesawu 'ma, ac o'n i'n hapus 'ma yn syth. O'n i'm yn gwybod am ffordd rownd, cofiwch, a fi dal ddim nawr! Ond oedd e jyst, oedd pawb yn groesawgar ac yn gynnes, a dyna beth 'y fi'n cofio pan bo' fi'n meddwl am ysgol Llanhari, oedd mwy, mor groesawgar oedd bobl, a'r ffordd oedd bobl yn fodlon i fi fod yn rhan o'r grŵp drama, neu beth bynnag. Mm, croeso cynnes oedd bawb da. Ie, yeah, ie, yeah, oedd e'n lyflu, oedd e'n lyflu. Ac o'n i wedi dyfaru bod fi ddim wedi dod me reit trwy ysgol uwchradd. O'n i'n hapus iawn me. Felly, fe ddwedes i wrthyn ni ar dy ymweliad diwethaf fod dod i ysgol Lanhari wedi cryfhau dy Gymreictod. Helli di esbonio sut ddigwyddodd hynny? Fi'n credu, yn, fi'n credu mae e'n mynd nôl i yn fel yn o'n i'n ei chwaraeon, a, a, a bod yn onest, o'n i ddim yn siarad lot o Gymraeg na, am ryw reswm, a sa'n gwybod pam, sa'n gwybod os taw yn ffrindiau o dde, sa'n gwybod os oedd taw bach o rebelion o dde, fi ddim yn gwybod beth oedd y rheswm, ond oedd dim lot o, o Gymraeg o'n gwmpas i a bod yn onest a wedyn pan des i man hyn a gweld yr ymdrech oedd bobl yn neud fan hyn a hefyd oedd rhan ohono fi yn teimlo bod Cymraeg fi ddim yn ddigon da chwaith yn Rhydfelen achos bod fi'n dod o deulu di-Gymraeg um, felly o'n i wastod ofn cael pethau'n wrong um, ond erbyn i fi gyrraedd man hyn a gweld bod bobl eraill yn teimlo'r un peth a fi a bod bobl yn gefnogol, yn hytrach na chwerthin ar ben rhywun, bod bobl yn gadael i ti wneud mistake ac, a, a, a wedyn helpu ti mas trwy um, gweithio ti beth yw'r treiglad cywir neu beth bynnag. Um, o'n i jyst yn teimlo bod e'n iawn i fi allu wneud e man hyn, a bod e'n erbyn i fi gyrraedd fan hyn, oedd e'n teimlo'n... Sa'n siŵr os taw cool yw'r gair cywir, ond oedd e'n teimlo'n iawn i siarad Cymraeg. O'n i moyn, achos hefyd, o'n i moyn ymdrechu i ffito mewn ma hefyd, o'n i moyn neud yng ngore, o'n i moyn uh, neud ffrindiau, o'n i moyn bod yr athrawon yn meddwl bod fi'n ddisgybl da. Um, a just mwy o Gymraeg, o'n i'n clywed mwy o Gymraeg, ac o'n i moyn bod yn rhan o hwnnw. Hmm, ie. Yeah. Um, pa bynciau astudiaeth ti a pha atgofion sydd gyda ti o'r gwersi yma yn Llanhari? Wel, nes i wneud drama, a Miss Lowry Cynnan oedd yr athrawes bryd hynny, a ni wrth y modd yn y studio drama. Dyna le o'n i hypusa yn y studio drama. Ac, um, ac oedd Dau ddosbarth yn cael i ddysgu ambell waith gyda'i gilydd. A beth fi'n credu beth nes i sylwi oedd oedd y gwahaniaeth yn 'y ngwaith ysgrifenedig i, le oedd hi mor gefnogol ac yn barod i helpu, achos eto, oedd 'y Nghymraeg ysgrifenedig i ddim yn ramadegol gywir, dwi'm yn meddwl, ond oedd hi yn rhoi'r amser a'r help a'r ch- a'r gefnogaeth 'na i fi i allu weud mae'n orau, just mentra efe a wedyn allwn ni helpu ti mas. Yn perfformio, ni'n gwybod bod fi'n bo fi orau yn fyna. Ond hi actually nath roi, um, pan o'n i yn Rydfelyn, er bod fi'n neud ambell i sioe ysgol, ni wastad yn y coros, uh, wastad yn y bac. A um, mae'n hyn ges i glyweliad ar gyfer, oedd yr ysgol yn neud, um, mae hen wlad fy nhadau, drama lwyfan, um, drama gerdd, a ges i clyweliad am hwnnw a O'n i yr un mor shocked â neb arall bo' fi 'di ga'l y prif ran, ond hefyd o'n i'n rili poeni i fynd nôl i'r peth chwaraeon 'na le o'n i'n meddwl o dwi 'di sathru ar draed rywun myn 'yn nawr wrth do' mewn i'r ysgol, fi yw'r ferch newydd a fi newydd ga'l y brif ran. O'n i o'n i'n rili becso amdano fe on' odd pawb yn yn hyfryd amdano fe a ges nes i nes i fagu lot o hyder trwy hwnna. Um, o'n i hefyd yn neud um, astudiaethau cyfryngau, ond o'n nhw ddim yn neud yn yr ysgol. Felly oedd yn rhyfeddol, o'n nhw'n hala ni ar bus, o'n i'n dal y bus tu fas mynd hyn, ac o'n nhw'n mynd â ni goleg Pont y Pridd, oedd reit drws nesau i Ysgol Gefin Rydfelen. So wedyn o'n i'n cael gweld fy hen ffrindiau, yym, ond o'n i'n neud hwnnw yn fan'na ac o'n i wrth fy modd yn fan'na, achos dyna beth o'n i'n gwybod bod fi eisiau neud, y cyfryngau. Felly, o'n i'n neud pethau cŵl fel hyn, o'n i'n neud yym sioeau radio ac yn trafod d- d- o- jyst mynd â ni mas o fyd drama te i popeth arall o gwmpas drama a theatr, a o'n i wastod, o'n i wastod eisiau neud sioeau radio a gwybod m- am bwy- m- fwy o bethe technegol. Ie.
Wel, rydyn ni'n paratoi i berfformio sioe gerdd yn yr ysgol wythnos nesa. Wythnos nesa?
O, mae hwnna di hedfan, ynddo fe? Ydy. Um, pa gyngor sy'n gen i ti i ni cyn yr wythnos fawr? Bydden ni'n gweud i, i wneud yn siŵr bod chi wedi paratoi, achos os i chi wedi paratoi, os chi'n gwybod beth chi'n neud, os chi'n gwybod le mae'ch gwisgoedd chi, allwch chi wedyn joio'r perfformiad. Felly, mewn unrhyw fath o berfformiad, y paratoi sy'n bwysig. Os yw hwnna wedi cael ei wneud yn iawn, allwch chi gael y licence wedyn i really joio. A na beth bydden ni'n gweud yw mwynhewch e. Mwyn... Pa sioe chi'n neud to? Grease. Grease, of course, ie. Yeah. O, fi eisiau dod i weld hwnna. O'n i wedi sylweddoli mae wythnos nesaf fe. Yeah. Felly nid Llanhari yn unig sy'n dathlu'r 50 eleni, ond mae'r Opera Safon Pobl y Cwm hefyd yn dathlu'r wythnos hon. Beth yw'r cyswllt rhwng y sioe heno wnes ti yn y chweched a dy ran yn yr Opera Sebon Pobl y Cwm? O, cwestiwn da, cwestiwn da. Oedd athro yn yr ysgol, oedd e ddim yn, oedd e ddim yn dysgu fi. Doctor Dylan Jones oedd ei enw fe. Ac o'n ni ddim yn sylweddoli pan o'n i yma bod e'n briod gyda cynhyrchydd y gyfres. Felly pan wnaethon ni perfformio Hen Wlad Fy Nhadau, ar ôl un o'r nosweithi, ar ôl perfformio, dyma Glenda Jones, sef gwraig Doctor Jones, yn dod lan ata i ac yn gweud pwy oedd hi, ac o'n i'n, o'n i'n starstruck, achos o'n i yn gwylio Pobol y Cwm Gytre, a wnaeth hi weud bod hi 'di mwynhau y mherfformiad, a wnaeth hi weud, pan i ti'n gadael ysgol, wyt ti'n fodlon gadael i fi wybod, achos bydden ni wrth fy modd yn cadw mewn cysylltiad, gweld sut mae dy yrfa di'n neud, a gweld os oes rhywbeth yn codi yn Pobol y Cwm alle di drio cael rhan ynddo fe, falle. A dyna'n gwmws beth nes i, pan nes i adael yr ysgol, o'n i di bod mewn cwpl o ddramâu, o'n i di bod yn Llundain, o'n i di neud ffilm, o'n i di neud cwpl o benode rhaglen ysbyty o'r enw Glan Hafren, ond yn y cyfamser hefyd, o'n i hefyd wedi sgrifennu at i ddyn syth, a gweud, Fi 'di cwpla ysgol erbyn hyn. Dyma'r llythyr wnaethoch chi ofyn amdano fe. Jyst llythyr bach i adael chi wybod bod fi, bod fi nawr yn rhydd petai rhywbeth yn codi. A fi ddim yn cofio'n gwmws faint o amser ath heibio. Dim, ddim yn hir iawn, ond wedyn ges i alwad ffôn yn gweud, yn gofyn i fi fy mewn achos o'n nhw'n, oedd Glenda Jones wedi creu y teulu newydd mae sef y Joneses. Ond bydden ni erioed wedi cael y cyfle yna heblaw bod fi yn ysgol Llanhari, heblaw bod ni wedi cwrdd yn gilydd. Ie, yeah, cyfleon da. O, a gymos, a gymos ar peth yw, ti ddim yn gwybod bod e'n mynd i ddigwydd, o'n i'n ymwybodol o'r link, felly oedd e just yn, oedd e'n hyfryd, ond ti byth yn gwybod, dyna'r peth arall, ti byth yn gwybod pwy sy'n y gynulleidfa yna.
Na ie. Ie. Sut profiad yw ffilmio yym Opera Sebon? Wyt ti'n cael yym pobol yn dy adnabod fel Stacey neu? Ydw. A ma'n ma'n od actually achos wi ddim wedi bod yn y gyfres rili ers rhyw wyth mlynedd ond le bynnag fi'n mynd ma' bobol yn galw fi'n Stacey. Odd 'dy fi hen aunty A pan ddechreu- a odd 'i'n nabod fi ers bo- y diwrnod ges i ngeni, a o'r diwrnod dechreues i Pobol y Cwm nath 'i ddechre galw fi'n Stacey. A odd e'n bizarre. A fi 'di bod yn gwitho yn y gogledd yn ddiweddar hefyd, ac odd e'n ryfeddol gy- gyment o bobol odd yn nabod fi fel Stacey lan 'na. Achos fi'n anghofio bod yn onest, achos bo' fi mor used iddo fe. Ond yym ie, felly ma' Pobol y Cwm yn dathlu pen blwydd yn hanner cant yr wthnos hon, sydd yn anhygoel bo' raglen deledu yn yn mynd mlan mor hir. Felly mae lot o ddathlu, lot o raglenni, ni di wneud Noson Lawen Pobl y Cwm, um, dydd Sul o'n i'n ffilmo uh, penod Gogglebox Pobl y Cwm, a wedyn mae yna mae dŵ mowr yn y studio nos fori, a mae tri ohono ni'n canu yn hwnnw, mae parti gael, ond mae, mae e jyst yn hyfryd i fod yn rhan o'r dathliad, achos wrth gwrs mae'r ysgol hefyd yn hanner cant, mae pobl y cwm yn hanner cant, o'n ni'n hanner cant y lenni. So, oedd 1974 yn flwyddyn eitha cool yn dod e? Felly, cyfnod hapus iawn yn dy fywyd, a sut deimlad na wnaethon nhw lladd dy gymeriad? Wel, sa i wedi cael yn lladd. Sa i wedi cael yn lladd. Felly, mae Stacey yn Llundain. yn rhedeg gwesty, ond mae mam a brawd Stacey, sef Cath a Mark, dal yn Cwm Deri. Ond wythnos hon, mae Stacey yn dychwelyd nôl i Gwmderi. So ti'n clywed Cath a Mark yn siarad am Stacey yn aml. A Ac a bod yn onest fi wedi cael cwpl o gynigion i fynd nôl ond jyst bod fi ddim wedi bod ar gael. Ond mae rhywbeth yn digwydd yr wythnos hon sydd yn troi bywydau'r Joneses wyneb i waered. A oedd e mor lyfli i fynd nôl na. Nethon ni ffilmo fe mis Mehefin. Jyst un diwrnod y ffilmo nes i, des i nôl o'r gogledd i wneud e, wedyn mynd syth nôl lan. A oedd yn oedd yn ryfedd achos o'n i'n sefyll ar y set ac o'n i gyda yr hen gast, a ni gyd yn ffrindiau mawr, ni gyd yn trystio'n gilydd, ond o'n i'n teimlo fel bod fi'n bedair ar, bedair ar bymtheg eto. Oedd e just, o'n i'n teimlo fel bod fi'n mynd nôl mewn amser, ac o rai fi stopo ambell waith a just edrych o gwmpas a meddwl, just cofia hwn, cofia'r teimlad sy'n mynd hyn, achos oedd e just yn lyflu. A gethon ni gyfle i weld penodau wythnos me, rhyw pythefnos yn ôl, um, nath BAFTA wneud noson i ddathlu pob, uh, penblwydd Pobl y Cwm. A mae'r penodau'n briliant, a mae lot o yr hen gymeriadau yn popo mewn, felly mae'n... Um, Fi'n excited iawn i weld nhw'n mynd mas ar y teledu. Ond, es ti ddim i'r coleg na'r prifysgol. Na. Wyt ti'n dyfalu hynny neu'n meddwl i hynny agor drysau gwahanol? O!
Pwy a ŵyr ife, a nes i hala lot fawr o amser yn yn yn ystyried hwnnw achos fel wedes i es i syth mewn i weithio o'r ysgol gyda'r bwriad withe o feddwl o allai wastad fynd i'r coleg neu allai wastad fynd i'r brifysgol a digwydd bod nes i ddim stopo gweithio. O'n i hefyd yn ymwybodol iawn o'n i O'n i moyn mynd i goleg yn Llunden, ac o'n i'n gwybod bod e'n ddrud ofnadw, ac o'n i hefyd yn gwybod bydde teulu fi methu ffwrdd o hala fi, ddim jyst y y cw- cyrsiau eu hunain, achos falle bydden i 'di bod yn ddigon lwcus i gael rhyw ysgoloriaeth, ond i fi cael byw yn Llunden, o'n i'n gwybod bydde teulu fi jyst methu ffwrdd o fe. Yym, felly, o'n i jyst wedi sort of meddwl, gewn ni weld beth, beth sy'n digwydd. A just digwydd bod yr oses i yn Pobl y Cwm am rhyw dair blynedd a hanner, wedyn wnaethon nhw hala Stacey bant i'r brifysgol, a des i mas o Pobl y Cwm, a wedyn o'n i'n neud lot o jobsys, a o'n i'n meddwl, o, right, falle taw dyma'r amser dylai bod fi'n edrych i fynd i goleg drama. Um, ond, cyrraes i mlaen i weithio, o'n i'n gweithio yn y, yn y, ar y llwyfan, o'n i'n neud uh, teithiau gwahanol, a wedyn, Yym, ges i'n ferch, a pan o'n i'n disgwyl Lowri wedyn, ges i gynnig i fy nôl i Pobl y Cwm. Felly, o ran, o ran dy grefft, sdim byd gwell na dysgu, yn enwedig sut i acto ar deledu, sdim byd gwell na bod yn rhan o rhywbeth fel Pobl y Cwm. Achos mae mor gloi hefyd. Fi'n cofio ddim yn gwybod beth oedd iaith y set pan o'n nhw'n gweud pethau turn over, o'n i fel, o, sa'n gwybod beth yw hwnna, beth mae hwnna'n feddwl. Ond ti'n dysgu a mae rhaid ti ddysgu'n gloi. A hefyd pan ti'n neud sebon, mae'n ail ti ail greu emosiwn. Mae'n rhaid ti gofio continuity. Mae rhaid ti really cofio dy leins. Um, a wedyn wrth gwrs, ti'n ffilmo golygfa, mae rhaid ti anghofio fe wedyn yn syth, achos ti syth mlaen i'r nesa, a wedyn ti'n cwpla dy ddwrnod, ti'n mynd adre, ti'n dysgu leins y drwrnod canlynol. Felly mae'n mae mor gloi, ond mae'n saff i weid taw ar pobl y cwmni sydd i ddysgu y grefft o teledu, bydden i'n gweud, achos a fi'n gwybod bod rai bobl yn eitha' snobyddlyd ynglyn â actor sebon, Mae 'da fi ed- edmygaeth massive i actorion opera i sebon, achos mae'r disgybleth mae rhaid ti gael yn anhygoel. Ie.
Rwyt ti hefyd wedi chwarae gymeriad sydd yn gyfarwydd iawn i ddisgyblion Llanhari, sef Shirley Valentine. Do. Mae nifer o ddisgyblion wedi ddarllen cyfieithiad Cymraeg y ddrama hon fel rhan o'r gwaith cwrs lleunyddiaeth. Mae gymaint o gwestiynau i'w holi, fel sut gymeriad oedd hi i'w chwarae? O, un o'n hoff gymeriade. Un o'n hoff gymeriadau. Nes i hwn, um, ww, rhyw ddwy flynedd a hanner yn ôl. O'n i fod wneud e yn gynt, ond wedyn dath Covid, felly nath e roi stop arno fe. Um, a peth cyntaf fi'n cofio oedd, wel, am her, sioe un person. Jest fi wrth yn hunan, a mae'n mae'n sioe itha hir a bod yn onest, fi'n credu oedd yr hanner gynta dros jest dros awr, yr ail hanner wedyn le mae hi yym bant yn Groeg rhyw 40, 45 munud, felly ti ar y llwyfan a ti wrth dy hunan. Felly y peth cynta oedd yn o'n i mor excited ond o'n i hefyd yn poeni sut i fi mynd i ddysgu hwn i gyd? Um, beth os anghofiau rhywbeth? Beth, beth os i fi jyst ddim yn gwybod beth sy'n dod nesaf ar y llwyfan? Sneb na i helpu. Ond o ran y ddrama ei hunan, mae lot fawr o bobl yn gyfarwydd gyda Shirley Valentine. Mae stori hi'n anhygoel. Mae'r sgript mor glyfar. Fi'n cofio y cyfarwyddwraig Gaynor Styles yn gweithio fi, just gwede. Paid a meddwl bod ti'n gorfod bod yn ffansi, yn acto, timod, jyst gweud y stori, 'na, 'na gyd sy raid ti wneud, achos... A mae hwnna'n arwydd bod rhywbeth wedi cael ei sgrifennu'n dda. A wedyn nath Manon Eames, nath hi um, wneud cyfieithiad o, o waith Willie Russell, a hefyd oedd hi di adnewyddu fy tyn bach a moderneiddio Yym top y ddrama. Yym a gosod hi yn Merthyr 'fyd. Yym felly oedd hwnna'n brilliant. Ond o'n i o'n i jyst yn oedd e'n ddiddorol mynd mewn i fyd le ti'n ware cymeriad un ti a hefyd yn yr a- yn yr yn yr hanner gynta yn yr olygfa gynta ti'n gweld Shirley yn dod mewn ma' bag o tato gyda hi a mae'n dechre pilo'r tato 'ma a mae'n dechre neud nw yn yn chips a phethe, a erbyn diwedd yr olygfa gynta mae hi 'di coginio'n fyw ar y llwyfan wy a chips, a 'di neud bara menyn hefyd! Ac o'dd dath Dad i weld y sioe, o' ti'n gweld fi'n dod i deep fat fryer mlan, o' ti'n gweld fi'n mynd nôl a checo, o' ti'n gweld yr olew a stwff, o' ti'n gweld fi'n craco'r wy! O'dd Dad yn meddwl bo rhyw twll yn y wal a bo rhywun yn swapo beth bynnag o'n i'n rhoi mewn ac yn rhoi chips oedd wedi cael ei wneud. A hefyd o ti'n gallu gwynto'r peth oedd ffrind i fi, dath e i weld y sioe rhyw dair gwaith a wedodd e, o, oh, rhaid fi fynd gytra cael bath, o'n i'n gwynto o ia chips. A wedyn nath ffrind arall i fi, nes i'n gweld i ar ôl y sioe, o'n i'n meddwl, Falle oedd hi ddim yn licio fe, falle oedd hi ddim yn siarad y fi ar ôl ni, ond wedodd hi, o, oh, na, nes i clapo, es i syth adre, chos o'n i moyn o'i a chips, wedodd hi. Ond, um, so oedd e'n heriol o ran dysgu, cael yr holl wybodaeth yna. Gymnes i dri mis i ddysgu'r sgript. Ag, um, ond erbyn o ti'n gwybod hi, nath e actually cymryd lot fawr o amser i fi anghofio hi hefyd. A sut es ti i ddysgu'r holl linellau? Oes yna unrhyw tactegau 'da ti neu... O, a beth nes i oedd, nes i gymryd dri mis. O'n i 'di gosod her i'n hunan, achos yn yr act gynta ma' 'da ti ddwy olygfa. So, o'n i 'di gweithio'n hunan, reit, mis Hydref, os i fi wneud paragraff y dydd neu tudalen y dydd, beth bynnag allai ffito miwn i'm mhen, Achos weithiau mae dysgu leins yn yn haws na gilydd. Mae'n dibynnu ar beth arall sy'n mynd mlaen yn dy fywyd di, yndyw e, sut ti'n teimlo. Felly, o'n i di gosod her i wybod yr olygfa gynta erbyn diwedd mis Hy- mis Hydref. A wedyn, o, o'n i'm yn cysgu chwaith achos o'n i'n dysgu rhywbeth a o'n i'n mynd i'r gwely, oedd rai fi redig y leins o'n i di dysgu. Wedyn oedd rai fi fynd nôl o'r dechrau a mynd lan at y pwynt na. os nag o'n i'n gallu cofio rhywbeth, o'n i lan wedyn, mas o'r gwely yn edrych trwy'r sgript. Um, a wedyn, mis Tachwedd wedyn, o'n i'n dysgu'r ail olygfa, sef yr olygfa le mae hi'n barod i fynd. A wedyn, mis Ragfyr, um, nes i weid, right, sdim ots am nadolig a stoff, mae rhai fi ddysgu ac dau, sef pan bo hi yn groeg. Erbyn nos galen, byddai'n gwybod hwn. Dyna'r her mis Medi o'n i 'di gosod i'n hunan. Lwcus neu anlwcus i fi, dros Dolig ges i Covid, felly o'n i yn gwely, a oedd hwnna 'di rhoi digon amser 'da fi wedyn i ddysgu yr ail act. Felly, am saith o'r gloch ar nos Galan, nes i redeg y ddrama, nes i weud e mas yn uchel, Ac o'n i'n gwybod i. A wedyn beth o'n i'n neud wedyn, cos o'n i'n mynd mewn i'r stafell ymarfer dechrau mis Chwefror, felly oedd Ionawr gyda fi, a beth o'n i'n neud wedyn, o'n i'n recordo bits bach ar 'y ffôn, rhyw ddwy dudalen, ac o'n i'n gwryndo arno fe yn y car yn mynd nôl i'r gwaith, a felly oedd e jyst yn aros yn 'y mhen. Felly, pan nes i mewn i'r stafell ymarfer, achos bod Shirley mor brysur gyda props, gyda neud oio chips a pethe fel 'na, O'n i, o'n i ddim ishe bod yn y stafell ymarfer gyda sgript yn yn llaw, a bod, bod ymhen i lawr yn trial darllen leins. O'n i ishe bod yn, yn rydd i allu arbrofi wedyn gyda'r props i gyd. Felly, ie, yeah, dyna be nes i.
Yn debyg, sut oeddet ti'n rhoi dy hun yn sgidiau Shirley cyn bob perfformiad?
Wel, fi bach o creature of habit, felly beth o'n i'n neud oedd neud yn siŵr bod fi'n cyrraedd y theatr, gwmw, ta pwy theatr o'n i ynddo fe, o rai fi, o'n i'n cyrraedd yn erbyn hanner di pump. A wedyn bydden ni yn cael disgwyl ar y de, gweud helo wrth bawb. Erbyn cwarter wedi chwech, Bydden ni 'di newid mewn i ddillad, Shirley. Bydden ni 'di dechre roi cyrls yn 'y ngwallt, ond wedyn tua cwarter wedi chwech bydden ni wedyn yn mynd ar y llwyfan ag yn rhedeg y pum munud gynta. Achos o'dd actor 'di gweutho fi, actor o'dd 'di neud sioe un person o'r bla'n, nath e weud, os wyt ti'n dechre meddwl am y perfformio, am y ddrama i gyd, ti'n mynd i fynd yn confused i gyd a ti'n mynd i fynd mewn i banic. Felly, y peth gorau ti'n neud yw canolbwyntio ar y 5 munud gyntaf. Pan ei di trwy'r 5 munud gyntaf, bydd y nerfs wedi setlo a bydd popeth arall yn dod. A ar y pryd fi'n cofio meddwl, o di e'n serious? Achos o'n i'n neud yn gwmwys beth oedd e'n gweud, o'n i'n panic, o'n i'n meddwl am bethau oedd yn digwydd yn yr ail act, a nag o'n i wedi dechrau'r act gyntaf. So na beth o'n i'n neud wedyn, oedd just redeg, a symud y pum munud gynta, a wedyn oedd e'n hollol iawn, oedd y gweddill yn dod. A nes i ddysgu i wir trysto'n hunan ar y llwyfan, achos o'n, o'n i yn anghofio llinellau, a be sy'n dda am Shirley Valentine ac am ysgrifennu yw mae jokes, neu mae rhywbeth yn codi mewn rhyw um, lein yn golygfa un, a wedyn ma' jôc arall yn codi yn olygfa dau, a ma' wedyn ma' jô- ma' trydydd jôc wedyn yn codi yn act dau. A felly fi'n cofio meddwl O! Fi 'di anghofio'r lein 'na. O! A os na fi'n neud rhwbeth nawr, os na fi'n nôl i hwnna, bydd y jôc wedyn yn yr ail olygfa ddim yn neud sense, a yn enwedig yn act dau bydd e... A wedyn on' o' ti'n go'ffo' meddwl mor gloi, ag o'n i'n gwbod y sgript mor dda erbyn 'ny, o'n i'n gwbod gelle ni fyn' nôl a jyst planto'r linell na nôl mewn na. Ond fi hefyd yn cofio'r cyfarwyddwraig yn gweithio fi, sneb arall yn gwybod y sgript, pam ti'n becso? Bydde neb yn gwybod os i ti di neidio ti dalen. A ni fel, oh yeah! Pam bod fi di bod yn panico? Sneb arall wedi dysgu fe, os e? Ond O'n i'n gwybod, felly o'n i eisiau rhoi perfformiad cyflawn. Bydden i, 'sen i'n gwybod bod fi 'di sgipo tudalen, bydde hwnna ar 'y mfeddwl i trwy'r perfformiad, felly o'n i'n gwybod, ma' raid fi fynd nôl, a ma' raid fi gael hwn mewn. Dyma ofyn am gyngor arall. Ie. Sut wyt ti'n ymateb a delio gyda gweld wynebau cyfarwydd yn y gynulleidfa?
Wel, beth wnes i gyda Shirley Valentine oedd, achos mae Shirley Valentine trwy'r perfformiad i gyd yn siarad gyda'r gynulleidfa, a o'n i'n rili poeni am beth os 'y fi'n dala llyged i rywun. Beth wnes i oedd peido roi contact lenses mewn. So, beth o'n i'n gallu... o'n i'n gallu gweld siâp pobl, achos y goleuadau a pethe, ond o'n i'n methu gweld gwyneb y pobl, achos oedd dim sbectol mlan 'da fi, ac oedd dim contact lenses miwn 'da fi. Felly dyna sut oedd rhaid fi wneud hynny, achos o'n i ofn dala llyged rhywun, a wedyn mynd yn eitha distracted gyda, o, helo, fi'n nabod ti! Bydde, bydde brain fi wedi dechrau wneud 'na. Felly beth nes i oedd jyst penderfynu, wel, os na alla i weld nhw, Fi ddim callach. Mm. Byddwn ni byth di meddwl am yna. Ie, yeah, oedd e'n...
Um, oedd e'n just... O'n i'n meddwl, right, na'r unig ffordd allai ddod rownd hwnna, achos fel o'n i'n gweud, mae hi'n siarad gyda'r gynulleidfa trwy'r holl beth, felly mae rhaid ti edrych yn nhw. Ond i ddim eisiau gwneud y peth yna le weithiau ti'n edrych dros ben pobl, cos yeah. mae'n amlwg taw dyna beth ti'n neud, ti ddim wedyn... A hefyd, pan ti'n neud rhywbeth fel Shirley Valentine, o'n i siarad yn fam i neithiwr am hwn, um, o'n i, achos Ti'n gwybod, ti'n gallu teimlo bod pobl yn gwrando, a ti'n teimlo bobl yn agoshau ac yn pwyso mlaen rhyw ffordd er mwyn gwrando ar ei stori hi. Ac o'n i'n actually weithiau yn cael bobl yn y gynulleidfa yn ymateb i ryw gwestiwn bydden ni'n gofyn. Oedd pobl yn siarad nôl 'da fi. Felly o'n i'n gwybod, ac o'n nhw'n- o'n i'n gwybod o'n nhw'n chwerthin yn y llefydd iawn, o'n nhw hefyd yn dawel yn y llefydd iawn, a fi'n credu mai jyst achos ysgrifennu yw hwnna, achos bod e, bod e wedi cael ei sgrifennu mor dda. So oedd e'n help i fi, o'n i'n gallu teimlo, o'n i'n gallu synhwyro beth oedd y gynulleidfa'n teimlo. O'n i'n gwybod, rhaid, maen nhw gyda fi, maen nhw gyda fi, y cwbl sy'n rhaid fi wneud nawr i gweud y stori. Ond oedd yn real help o fi methu gweld gwynebau nhw. Mae hefyd gyda ti sioe radio gyda Rhydion ar Radio Cymru. Sut dechreuodd hynny? Ah, wel, dath hwnna... Oedd Rhydion yn ysgol gyda chwaer fi. a fi'n nabod Rhydian achos bod e'n gyflwynydd ar hyd y blynydde, a ni wastad yn gweud achos bod y ddoen o'n i o'r Rondda, a wedyn fe ddechreuon ni cyd gyflwyno noswaith gwobrwyo um, rhywbeth o'r enw It's My Shout, sef um, cynllun i gael bobl mewn i'r diwylliant ffilm. A ni wedi bod yn gwneud hwnna gyda'n gilydd ers rhyw 8 mlynedd wedyn ni, a o'n i ddim wedi yym cyd-gyflwyno o'r blaen, ond oedd e jyst yn gweithio ac o'n i, o'n i'n dod mlaen i'n ffrindiau mawr, mae Ryd yn un o ffrindiau penna fi erbyn hyn. Felly, beth i gwyddoedd oedd, nath um, un o penaethiaid Radio Cymru, oedd hi digwydd bod yn un o'r nosweithiau yma, yn gweld ni'n gweithio gyda'n gilydd. A o'n i'n abod i achos o'n i'n yr ysgol gyda'i, a nes i weid yn really cheeky, Ei, os chi byth mae cyfan nawr i Radio Cymru, wneud Ryd a fi wneud e. O'n i erioed wedi neud radio fel 'na. A wedodd 'i, O ie, gofia i ni! A o'n i fel, OK, lyfli, diolch, yn meddwl, newn ni byth glywed am hwnna 'to. Ac o'dd hwnna yn yr mis Hydref, a wedyn yn y mis Ebrill y flwyddyn canlynol, nath Rids ffono fi, o'n i a- o'n i ar 'y ngwylie, a wedodd e, Yym, ble wyt ti? A wedes i, Wel, fi ar 'y ngwylie. A wedodd e, Ma' yym ma'r Bee Bee See yn trio ca'l gafel arnot ti. Pa- wel, pam? Ma' nw moyn i ni cyfro gwylie rhywun ar Radio Cymru. Si, wir. Ie, ie, pythefnos. Mae y pythefnos o waith yw e. Si, o, oh, mae hwnna'n ffab, ond... Sa'n gwybod peth cynt am radio, wedi, wel na fi, ond newn ni ddysgu. So gyda ni sesiwn wedyn ar, um, yn mynd mewn gyda just y ddesg a dod i mic on ag off a pethau. O'n i wedi bod yn y studios na'n cael cyfweliadau blaen. O'n i erioed wedi redeg sioe te, neu cyd gyflwyno sioe. A dyna be wnaethon ni, wnaethon ni wneud pythefnos, wnaethon ni rili joio fe. O'n i'n wneud pethe twp fel gadael y mike ar agor a pethe, a oedd y oedd y cynhyrchydd yn gweud lawr yn nghytre, 'Mike, ma' raid ti droi e off! Yym, neu o'n i'n siarad full pelt a oedd y mike ddim hyd yn oed mlan, o'n i'n wneud lot o bethe fel 'na. A wedyn, erbyn Tuag at ddiwedd y flwyddyn honno, wnaethon ni wneud stint o dri mis gyda'n gilydd, a oedd, oedd, o'n i yn Covid wedyn erbyn hynny, a wedyn wnaethon nhw gynnig y sioe yn barhaol i, i Rhydychen a Finne. So, ni 'di bod yn wneud e ers 'ny. Trwy Covid, yn yr hen bbc yn Llandaf, oedd Rhydian mewn un stiwdio ar yy llawr gwaelod y bbc, yn y stiwdio, Ac o'n ni dou floor lan mewn stafell bach fel rhyw cwtsh bach, jyst fi, microffon a Rhydian ar FaceTime. A dyna sut oedd rhaid ni wneud y rhaglen. Yym, oedd jyst gwylio'n gilydd trwy iPads. A wedyn, yy, nôl yn y flwy- pedair blynedd yn ôl, nath y bbc newydd agor, a O mae'r stiwdios yn anhygoel fan'na, mae popeth yn newid yn nhw, mae'r ddesgs fel rhywbeth o outer space, maen nhw'n ffantastig, ac wrth gwrs o'n ni'n cael wedyn bod yn yr un stafell yn gilydd, felly ni'n ni lwcus iawn, ni'n cael lot o sbort, a ni jyst wrth yn bodd, a mae bobl yn galw ni weithiau'n DJs, a fi wastad yn gweud, waw, na, na, fi yw DJ, fi yw jyst yr un sy'n troi lan a siarad. Sain DJ, ond ni'n joio, ni'n joio, rili really joio. A wyt ti'n mwynhau bod yn ti yn hytrach na chymeriad wrth gyflwyno? Ie, yeah, ti'n bod beth, o'n i'n poeni am hwnna, um, achos fi'n berson sydd yn gor rannu, felly mae'n dad i erbyn hyn yn gweud, os i ni, os i ni gyda'n gilydd, a bod nhw'n gweud rhywbeth, mae'n dad i'n gweud, ti'n gwybod beth hwnna ar y radio di sadwrn nawr. Mm. Ond fi hefyd yn ymwybodol, jyst achos bod e'n rhywbeth fi'n licio'n hunan, Fi'n lwco gwybod pethe am fywyd y person fi'n gryndo arno fe. Fi wrth y modd gyda radio ac yn enwedig Covid, yn lle gwylio teledu, o'n i'n gryndo ar y radio lot. A mae e'n gwmni i bobl. A fi withe yn, yn cyfro ca, um, sioe Caryl Parry Jones yn y nos, sydd yn mynd o naw tan hanner nos, a ti'n sylweddoli pan ti'n neud rhaglen fel yna, gyment o gwmnïaeth i ti i rywun cyn bod nhw'n mynd i'w gwelyau, ac oedd e'r un peth yn ystod covid achos oedd bobl yn gweud o'n i'n stryglan yn ystod covid ond ar bnawn ddydd Sadwrn o'n i'n gwybod bydden i'n cael laff yn gwryndo arnoch chi'ch dou a dyna hynny yw 'na be ni'n neud yw ni jyst yn mynd mewn ni'n siarad nonsens withe fi'n drifo 'na fi'n mynd oh, sa i wedi gweld neb sa, sa'n gwybod beth wedai ar y radio heddi erbyn i fi gyrraedd 'na mae sawl stori 'da fi ond Fi 'di dod i... F- I suppose ti'n rhoi ran o dy hunan mewn iddo fe, ti'n gwybod, hynny yw, bydden ni... O'n i'n stryglo weithiau trwy Covid, ond bydden ni byth yn gweud wrth y gwrandawyr, achos job fi oedd wneud i bobl eraill i deimlo'n well, ife? Felly, yym, ond mae Rids a finne, ni'n... Ni fel brawd a chwaer, mae rhaid fi fod yn onest, a fi'n credu hwnna yw'r allwedd, hwnna sy'n bwysig, yw pan bod ti yn cyd-gyflwyno gyda rhywun, bo chi'n trysto'ch gilydd yn fwy na dim. Ie, yn bendant. A weithe, ni'n anghofio, ni mor gyffyrddus, ti'n gallu anghofio weithe, mae pobl yn gwrando. Achos mae fel bod ni'n cael chat yn, yn y living room neu rhywbeth. Um, ond ni'n lwcus iawn achos ni'n cael gwesteion briliant Mae gwesteion wastad yn hyfryd ar y rhaglen, um, a ni'n neud bits bach nostalgia, a ni'n cael quiz bach le fi wastad yn colli. Ond fi'n edrych ymlaen bob disadwn i fynd i'n waith, sydd yn briliant yn diwe.
Merch o Rondda wyt ti, ac mae Cwm Rondda a dy ardal yn agos iawn at dy galon. Fe dreuliost ti deg mlynedd fel cynghorydd sir i Blaid Cymru, pam benderfynu mynd y cam, cymryd y cam yma? Oedd e ddim yn rhywbeth o'n i di styried wneud, oedd e ddim, um, oedd e ddim yn rhan o'n plans, ond o'n i'n, um, o'n i ar fwrdd y llywodraethwyr yn yr ysgol pan oedd yn ferch i'n ysgol. A nath rhywun, um, oedd hefyd yna, wnaethon nhw ofyn i fi rhyw flwyddyn cyn yr etholiad, Ar uh, sort of, ach, achos gweld fi yn siarad yn y, yn y cyfarfodydd yma, wyt ti erioed wedi ystyried bod yn gynghorydd lleol? Stac, na, dim diolch. A wedyn, wel, dyle ti ystyried. Um, a beth o'n i'n mysywyddol y pryd oedd, oedd e mynd i sefyll, a wedyn oedd e wedi penderfynu, o fi rhy hen, ond fi'n wylo am y person a'i wneud e'n yn lle. Ac oedd e wedi sboto fi, ac oedd e'n meddwl bydden ni yn gallu wneud yn oreit. A wedyn, Nes i feddwl am y peth, ac o'n i hefyd yn meddwl, wel, fel actor a rhywun yn y cyfryngau, mae wastad yn dda cael job arall wrth gefn, felly um, na styried y peth. Nes i siarad gyda bobl oedd yn, yn cynghorwyr i weld beth oedd y commitment, be, pa math o bethau o ti'n neud, sawl cyfarfodydd oedd, a wedyn es i amdani a nes i sefyll ar gyfer yr etholiad a ennill, a wedyn nes i banico. Yeah. Ond a wedyn, ie, yeah, nes i sefyll eto a nes i, nes i ddeg mlynedd. Oedd e'n anoddach nag actio? Oedd. Oedd unrhyw beth yn debyg? Oedd, oedd e'n anoddach nag actio. Ond, beth wedyn ni yw, mae'r sgiliau wedi helpu fi, a bod yn onest, achos... A, a hynny yw, fi'n lico pobl yn naturiol, fi'n berson sy'n lico pobl, a fi'n lico helpu bobl. Felly, yn hynny o beth oedd bod yn gynghorydd yn yn siwto fi i'r dim. O'n i ddim yn lico y cyfarfodydd le oedd bobl yn gweiddi ar ei gilydd ac yn wleidyddol iawn a a ti jyst yn sort of ti'n teimlo fel bod ti'n bango dy ben yn erbyn wal weithiau. Beth o'n i moyn oedd neud i'r gymuned le fi'n byw ynddo fe i edrych yn well a o'n i moyn bod bobl yn apusach na a hefyd Fi wastad yn teimlo os oes rhywun yn goffod cysylltu gyda cynghorydd i helpu nhw gyda rhyw broblem, maen nhw angen help erbyn hynny, ac o'n i'n hapus iawn i fod y person hwnnw. A weithiau, achos cyllid neu beth bynnag, weithiau mae rhaid ti fynd nôl a gweud, sori, fi di trial ond yr ateb yw na, wedon nhw na. Ond, felly ti yn wastod yn yn rhoi newyddion da i bobl, ond mae'n bod ti'n mynd nôl atyn nhw a gweud, pam bod bod y cyngor wedi gweud na, maen nhw'n deall, a hefyd mae ma bobl yn jyst yn ddiolchgar o weld bod ti'n weithio, bod ti yn actually wneud rhywbeth. Nes i gymryd e o ddifri ac o'n i'n mynd i lot o bethau lleol, um, ond hynny yw, dath, oedd yr, oedd yr angerdd gyda fi achos o'n i'n byw yn yr ardal a fi'n dal i fyw na ac o'n i moyn helpu bobl. Ond wedyn fi'n credu bod sgiliau fi fel actores wedi helpu um, wedi helpu fi, a ff- yy hynny yw bo' fi'n gallu siarad yn gyhoeddus a phethe. Ond be' sy'n be' sy'n ffyni nawr yw fi 'di mynd mewn i gynhyrchu yn y yn y ddwy flynedd dwetha, bod yn gynhyrchydd llinell, a beth fi 'di sylwi yw bod y sgilie fi 'di dysgu fel cynghorydd yn helpu fi lot yn y job 'na.
Pan ddes di'n gweld Cyn yr Haf, soniais di dy fod di'n dechrau'r llwybr newydd fel cyfarwyddwr y tro hwn. Pam arall gyfeirio? Wel, cynhyrchydd, yym, fi 'di, fi 'di cyfarwyddo o'r blaen, ond cynhyrchu o'n i eisiau neud. Ond ma' gyda ti, ma' llwybr, ma', ti methu jyst cynhyrchu. Felly, yym, ges i lawdriniaeth ar 'y nghefn rhyw bum mlynedd yn ôl, a tra bo' fi'n dod dros hwnnw adre, o'n i'n meddwl falle bydden i ddim yn gallu bod ar lwyfan eto neu bydden i ddim yn gallu acto to. Um, a bod yn gorfforol eto. So be nes i pan o'n i'n dechrau gwella oedd penderfynu ail hyfforddi a wneud cyrsiau ar gyfer bod yn rhan o dîm cynhyrchu, er mwyn yn y pen draw bod yn gynhyrchydd. Felly nes i hynny, a wedyn nes i, nes i job fel cydlynydd, a nes i sawl job fel, fel um, cydlynydd um, yn y tîm, mewn gwahanol tîm oedd ar gwahanol gynhyrchiadau, Saesneg a Cymraeg, a wedyn nes i symud lan i fod yn production manager. Erbyn hyn, fi'n gynhyrchu'r llinell, sef line producer. Felly, job fi yw, un, yw edrych ar ôl y cyllid, a wedyn dou, yw edrych ar ôl y criw i gyd, iechyd a diogelwch, a hefyd, gweda bod, gweda bod cyfarwyddwr eisiau wneud stynt mawr, bod ni'n trafod, bod ni'n siarad yn gilydd a bod fi'n trio wneud yn siŵr bod yr arian gyda ni i allu wneud y stynt 'na, os na, bo' fi wedyn yn helpu nhw i ffigro mas ffordd arall o wneud e. Felly, fi'n cefnogi wedyn y cyfarwyddwr ond hefyd y cynhyrchydd 'i hunan hefyd. So, ma'r cynhyrchydd yn gallu canolbwyntio ar y stori, y cyfarwyddwr, a'r ochr sort of creadigol, le wedyn fi'n cymryd dros yr ochr saethu a'r logistics i gyd, ac yn rhoi timoedd yn eu lle fel colur y gwisgoedd, fel lleoliade, goleuade, bo' fi wedyn yn ffindo'r bobl iawn i weitho ar y project yna. Mae... fi wrth y modd yn neud e, ma' rai' fi weud, fi wrth y modd yn neud e. So ma' swydd pwysig 'da ti yn y busnes? Ie, ond t'mod fi'n fi'n myn' ar set a fi'n ca'l laff 'da bobl achos fi yn credu mewn joio dy waith. Felly fi 'di gwitho 'da bobl yn y gorffennol sydd yn gweiddi lot achos mae e'n lot o stres am a ma' popeth yn do' lawr i arian i'r geiniog yn y pen draw felly ma' lot o stres ar bobl ond dwi yn bersonol ddim yn meddwl bo' hwnna'n helpu neb. Ti'm yn ca'l y gore mas o bobl pan bo' nw naill ai ofn ne' bo' rywun yn gweiddi felly fi wastad yn teimlo ti'n ca'l y gore mas o bawb a ma' bobl os wyt ti'n creu awyrgylch hapus ar set.
Felly, pa dri chyngor fyddet ti yn ei cynnig i ddisgyblion Llanhari heddi? O!
Bydden i'n gweud y peth cynta yw i gael yr hyder 'na i wybod bod unrhyw beth yn bosib, i gredu yn eich hunan. Mae rhaid i chi gredu yn eich hunan cyn bod chi'n gofyn i neb arall i gredu. Felly, i weithio ar eich hunan hyder a gwybod bod unrhyw beth yn bosib, dim ond bod chi'n gwybod be chi moyn yn y pen draw, ffindwch chi ffordd i gyrraedd yna. Hwnna yw'r peth cyntaf bydden i'n gweud. Yr ail beth bydden i'n gweud yw i gofleidio'r iaith Gymraeg, achos fel wedes i, es i am flynydde yn Rydfelen o beidio siarad Cymraeg, a Licen i, so ni'n gallu cael y blynydde yn ôl nawr, ond fi'n falch bod fi wedi cael y light bulb moment na yn Llanhari pan nes i, achos mae, mae ieithoedd a mae'r iaith Gymraeg yn, ddim jyst yn agor drysau, ond mae'n rhan o'n hunaniaeth ni, mae'n mae rhoi gwreiddiau i ti, ti'n gwybod o le ti'n dod, a fi'n credu a wedyn o hynny, mae, mae swyddi yn dod, mae cylchoedd eraill o ffrindiau'n dod, mae Mae jyst drysau yn yn agor ond yn fwy pwysig na hynny mae e'n, i fi mae e jyst yn rhan o fi erbyn hyn a sdim byd yn plesio fi yn fwy na gallu siarad Cymraeg gyda'n ferch i, mynd i'r siop trên gwallt gallu siarad Cymraeg, mynd i'r deintydd siarad Cymraeg i'r deintydd yn fan'na. Mae'n mae'n lyfli ac o'n i ddim pan o'n i'n ifanc falle yn sylweddoli 'ny ar y pryd ond Diolch byth des i myn yn a nes i sylweddoli hynny. A wedyn y trydydd peth bydden i'n gweud sydd yn rili bwysig a falle bod fi yn berson sydd yn gwyn- gwisgo rose tinted glasses fi wastad yn gweld y gore yn bobl yw jyst i fod yn garedig, i fod yn berson neis. Dwi'm yn costi unrhyw beth i fod yn berson neis. A fel wedes i o ran yn sgil yng ngwaith i, sdim diddordeb 'da fi mewn gweithio gyda bobl crac neu cas, bobl sy'n gweiddi, achos mae hwnna jyst yn, yn, just yn neud i bawb arall i deimlo'n tens ac yn stressed ofnadw. Felly, mae eisiau jyst cofio drwy'r amser, mae bobl yn mynd trwy pethau hunan fyd, a weithiau ni ddim yn ymwybodol ohono fe, a stym ots faint o bwysau ti yn bersonol o dan o fe, mae eisiau jyst bod yn goredig i ti dy hunan, ond hefyd i bobl eraill. Mm. Ie, yeah, mae rhaid i ti. Ie. Yeah. Ac i gloi, pa dri gair sydd yn crynhoi Shelley yn 2024? O, oh, yn 2024.
Uh, presur. Hen. Nawr bod fi'n hanner llawd. Ond cyffroes hefyd am y dyfodol o rhan O ran 'y ngyrfa, bod yn onest, a'r teulu. Iawn.
Yym, felly, diolch o galon i ti am ymuno â ni heddi a rhannu gymaint o brofiadau a chyngor a bod yn rhan o ddathliadau 50 Ysgol Llanhari. Rydyn ni wedi mwynhau'r awr hwn yn fawr iawn. O, fi 'fyd.
Diolch yn fawr iawn am y cynnig, wir, diolch. Unrhyw beth alla wneud i helpu Llanhari, gwedwch plîs. Diolch.
Diolch i'n gwestai ni heddiw a diolch o galon i chi am wrando ar bodlediad Llwybrau Llynhari, Dathlu'r Air.
Rydyn ni'n gobeithio'n fawr bod chi wedi mwynhau y podlediad diweddaraf. Os wnaethoch chi fwynhau, croeso i chi adael adolygiad i'n helpu ni. Pump seren, please. Cofiwch danysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag, sut bynnag rydych chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am lwybrau llynharu i fwynhau mwy o podlediadau.
Cofiwch rannu ein podlediau gyda'ch teulu, ffrindiau a'r byd i gyd. Os hoffech chi wybod mwy am ein hysgol ni neu os hoffech gysylltu gyda ni i rannu eich straeon a'ch atgofion difyr, bywiog a chofiadwy o'ch llwybr a'ch cyfnod chi yn Ysgol Llanhari, ewch i'n tudalen Instagram a'n cyfrif X at Gymraeg Llanhari neu ewch i'n gwefan llanhari dot cymru. Diolch unwaith eto i chi am eich gwrandawiad a'ch cefnogaeth i'n podlediad ni.
Hwyl! Yn dathlu hanner can mlynedd.
Podlediad Teulu Llanhari.